Il-jum li fih ġiet iċċelebrata għall-ewwel darba twelid ix-xemx kien fil-25 ta' Diċembru tal-kalendarju Ruman, fis-sena 274 qabel Kristu. Minn dik is-sena 'l quddiem, din il-festa baqgħet tiġi ċċelebrata mill-Knisja Kattolika Rumana. Però s-sinifikat ta' din il-festa fil-pubbliku kien u għadu jiġi espost bil-kontra tal-verità. U l-intenzjoni ta' dan tant hi ovvja li enfasi fuq tali dettall ftit li xejn jimmerita. Però għal ġieħ min mhux infurmat, ser nispjega fil-qosor. Biex tara, trid l-ewwel tixgħal id-dawl u tiftaħ għajnejk.

Fl-istejjer epiċi u mitoloġiċi pagani, ġeneralment ix-xemx insibuha marbuta ma' xi entità divina, bħal Ra, Apollo, Xammax, eċċetera li kollha jirrappreżentaw l-istess singolarità u l-istess entità, id-dawl. Il-verità qiegħda hawn. Dawn l-entitajiet huma kollha simboliċi u ma jirrappreżentaw xejn ħlief id-dawl. L-istess għamlu l-Kattoliċi Rumani li minnhom ħarġu denominazzjoniet Kristjani oħra. u li kollha juru xbigħat ta' Ġesù bid-dija tax-xemx ma' rasu, eżatt kif insibu fix-xbigħat pagani ta' reliġjonijiet tax-xemx u tad-dawl. Issa d-dawl x'inhu? U b'din il-mistoqsija sempliċi, bl-ebda mod ma jien qiegħed nirreferi għad-dawl tax-xemx, jew dak tan-nar, jew dawl ieħor iġġenerat bit-teknoloġija moderna. id-dawl u l-għerf. Fuq l-għerf hemm għerf divin li jekk toqgħod taħseb ftit hu l-iżjed arma formidabbli u potenti li teżisti fl-infinità. Din l-arma l-Knisja Rumana riedet iżżommha moħbija bl-intenzjoni li tuża hi, u hi biss. Pjazza San Pietru li ħafna jsibuha bħala St. Peter's Square, ma hijiex square xejn. Anzi, il-forma ta' din il-pjazza hi pjuttost sferika, imfassla u ppjanata biex tirrappreżenta x-xemx u n-numru figurattiv tnax li hu ekwivalenti għall-kostellazzjonijiet primarji. L-istess insibu fl-imsejħa Dixxipli ta' Ġesù, li fit-Testment il-Ġdid insibu li huma tnax, u kull wieħed minn dawn it-tnax hu riflessjoni simbolika ta' kull membru fil-ġerarkija astroloġika. Din il-pjazza tirrappreżenta s-smewwiet, bl-obelisk Eġizzjan bħala l-vjaġġatur li bid-dawl tax-xemx jidħol minn dar astroloġika għal oħra. Il-Vatikan x'messaġġ irid jgħaddi b'dan il-ħabil u simboliżmu kollu, li sa ftit tas-snin ilu l-individwi li jafu bih kont tgħoddhom fuq subgħajk? Fil-verità, il-Vatikan ma jaħbi xejn. Kollox eżibit f'wiċċek. Imma la int kont misruq mid-dawl, Ma tindunax, għax ġabuk għami mill-verità. L-aqwa li trott is-salib, tibla' l-ostja, tmiss l-ilma moħħok f'isem it-Trinità u tibla' dak kollu li jitfgħulek għal wiċċek bla ma tistaqsi x'simboli qiegħed tagħmel fuq ġismek. It-tnax-il dixxiplu ta' Ġesù huma kollha fittizi, maħdumin fi xbiehat astroloġiċi. Ew oħra, dik il-mara li l-Knisja kasbret u infamat kemm felħet, dik il-mara identifikata bħala l-Maddalena, dik kienet dixxiplu wkoll. U mhux biss, imma l-kap fuq id-dixxipli kollha. Kif nafuh dan? Da Vinci f'wieħed mill-pitturi tiegħu jurina nitfa dettal subliminali. Qiegħed tarah da dixxiplu, b'idu lejn għonq dan id-dixxiplu ieħor li s-sembjanzi tiegħu jixbħu ħafna lil dawk ta' mara? L-ippuntar lejn l-għonq b'idu qiegħed jgħidilna li l-Adam Seppel f'għonq dan ma teżistix. u allura li dan l-individwu hu mara. Id-dixxipli kienu tnax, dax minnhom maskili u waħda femminili. L-istess insibu fl-aspett astroloġiku, ħdax maskili u waħda femminili, Virgo. Tnax il-kostellazzjoni iduru ma' xemx. Jew inkella tnax il-dixxiplu iduru ma' Kristu. Ix-xemx il-Knisja bidli tielek fi Kristu. Però dwar Kristu fil-verità il-Knisja ma għallmitek assolutament xejn. Tfietlek id-dawl u tifgħatek fid-dlam Kuntent bid-duttrina li biha serqitlek ħajtek. Id-dawl hu l-iżjed element importanti fil-ħajja. Kif diġà spjegajt, arma li biha l-Knisja ħakmet il-globu minn wara l-kwinti. Il-festa sagra għal din l-arma naturali tant b'saħħitha hi Deiz Natalis Solis Invicti, li tfisser Id-Dawl Qatt Mirbuħ. Issa jekk dan il-vers napplikawh mill-aspett storiku u allura mill-aspett litterali, kelma b'kelma, Kif dejjem ġejna mgħallma ġewwa l-iskejjel kemm governattivi u kemm krivati, dan il-vers ma jagħmel l-ebda sens għax bażikament b'dan il-mod il-vers jiġi qiegħed jgħid, ix-xemx qatt mhi mirbuħa. Ix-xemx intużat mill-Knisja Kattolika bħala s-simbolu ewlieni biex fih taħbiet tifsira potenti tad-dawl u tal-għerf. Wara l-mewt ta' Kristu, li mhu mewt xejn imma ċiklu komplut, l-appostli jassumu l-għerf divin bil-fjamma tad-dawl titti fuq moħħhom. Fil-fehma personali tiegħi, il-filosfu jew filosfi ta' dan il-vers ma kinux qegħdin jirreferu direttament għal dak il-ballun tan-nar li naraw fis-sema. Dawn ma kinux ċwieċ. Ċwieċ min jemmen li Ġesù Kristu verament u storikament twieled fil-25 ta' Diċembru. Min verament irid jitgħallem, Jibqa' hemm u jisma' l-verità li minn dejjem riedu jaħbulek. Iftaħ widnejk sew u ifhem li dak il-vers li għadu jidwi sal-lum, Deis natalis solis invicti, kien kompost biex jirrappreżenta d-dawl divin u li fi kliem ieħor hu għerf u għerf biss. L-għerf bħall-imħabba biex jiġi parti minnek ma tixtrihx bil-flus, ma titgħallmux l-iskola u ma tieħdu mill-ebda ktieb. L-għerf jispunta mid-dlam, mill-esperjenza u mill-iżball. Il-ħajja mimlija tagħlim, lezzjonijiet u esperjenzi, però dan hu biss il-bidu. Meta tasal tifhem il-ħajja mill-għajn filosofika, Dik l-għajn li tara dak kollu li l-għajn fiżika ma tarax, hemm imbagħad tkun bdejt dieħel fl-għerf divin, fejn tibda tħoss il-verità bil-konxju tiegħek iżjed milli tara b'għajnejk, u tagħraf tifhem l-ingann iżjed mill-moħħ li safa vittma tal-istess ingann idduttrinat bih. It-tagħlim kollu li tgħallimna mill-bidunett. li bih bnejna ħajjitna, madwaru ħloqna l-familji tagħna u fuqu fassalna l-futur tagħna u dak ta' uliedna, kollu minsuġ minn qerq u gideb. Biex ta' b'xejn imsejħulha tibgħat it-tfal id-duttrina biex jaħslulhom moħħhom b'kollox barra mill-verità. Din id-duttrina sa ftit tas-snin ilu kienet imposta fuqna bil-liġi mit-twelid. mingħajr għażla u libertà. Dan il-ħasil tal-moħħ gradwalment qered il-libertà tar-rieda u sakemm il-persuna minn adolexxenti żviluppat f'adult jew adulta, minn moħħ ħafna individwi l-għerf li nitwieldu bih għeb fix-xejn. Dawk ta' bla wiċċ. Dan l-għerf ma jridukx issibu u iżjed u iżjed tipprattikah fil-ħajja ta' kuljum. Illum meta serqulna l-għerf divin, aħna ġejna skjavi tas-soċjetà. Konxji ta' dan u ferħanin fl-istess ħin. Dawk ta' bla wiċċ min-naħa l-oħra jiddominaw fuq il-globu bl-għerf u din il-ħakma fuqna jiċċelebrawha kull sena fil-25 ta' Diċembru. Waqt li lilna bellgħuhielna li dan hu l-jum li fih twieled Ġesù Kristu. Il-25 ta' Diċembru hi l-ġurnata tad-dawl u tal-għerf divin li rnexxielhom jisirqulna. F'Diċembru jseħħ is-solistizju bejn il-21 u 22 waqt li fil-25 iċ-ċrieki Rumani okkulti kienu jiċċelebraw il-qawmien, it-twelid jew ir-ritorn mill-ġdid tad-dawl li jfisser għerf jew trijonf fuq l-injoranza u fuq id-dlam. Ħafna minna jqisu s-siġra tal-Milied bħala dekorazzjoni. Però min studja s-simboliżmu pagan jaf li din is-siġra mhi dekorazzjoni xejn. Hemm qiegħda fil-ktieb tal-Ġenesi, kapitli tnejn u tlieta. Taf li dik is-siġra tirrappreżenta lilek? Taf li dik is-siġra hi s-siġra tal-ħajja? Però fil-Ġenesi hemm żewġ tipi ta' siġar, u t-tnejn li huma jirrappreżentaw il-bniedem fl-interità kollha tiegħu, u dawn huma s-siġra tal-għerf u s-siġra tal-ħajja. Hawn ser nispjega kif il-Knisja Kattolika għaqdet dawn iż-żewġ siġriet f'siġra waħda. Is-siġra attwali, dik li darrewna noħorġu fil-Milied biex inżejnu d-dar F'dan iż-żmien ta' ngann u daħk fil-wiċċ, tirrappreżenta l-ħajja, li fi kliem ieħor tfisser evoluzzjoni eterna. U l-istilla, dik li npoġġu fil-quċċata biex inżejnu s-siġra, tirrappreżenta l-għerf, id-dawl li jilluminak fl-evoluzzjoni tiegħek. Mhux ta' b'xejn il-kewba u allura d-dawl assoċjati ma' Kristu mitwelid, u dan sempliċiment għax il-kelma Kristu tfisser konxju, u l-konxju hu d-dawl tal-ħajja. X'jiġri meta persuna tmut? Titlef il-konoxxenza. Id-dawl fejn jinsab? Aħseb ftit. Id-dawl jinsab f'rasek, li hi l-quċċata eżattament fejn għallmuna npoġġu l-istilla tiddi bid-dawl. Imma ma qalulniex għalfejn is-siġra tagħna nżejnuha bi stilla? Eħ, ikkontempla ftit għalfejn ma qalulekx. Anke meta tikkontempla, awtomatikament tidħol fit-tempju biex issib id-dawl. Infatti l-kelma tikkontempla għalhekk tenfasizza daqshekk it-tempju, għax il-ħsieb u l-intuwizzjoni hemm issibhom. Aħseb ftit għalfejn għallmuk tagħmel is-sinjal tas-salib fuq moħħok bl-ilma mbierek meta tidħol ġo knisja. Issa ħseb ftit ukoll għaliex dwar dan għallmuk ħafna hocus pocus barra l-verità. Jekk xi ħadd xi darba jistaqsini xi jfisser għalija l-Milied, jien nirrispondi hekk, attakk malizzjuż u terroristiku fuq l-umanità, il-jum meta sar l-iżjed sabotaġġ distruttiv fl-istorja tad-dinja. Meta fl-aħħar tal-Milied inneħħu l-istilla mill-quċċata tas-siġra, inkunu qegħdin nirreċtaw eżatt dak li ġie magħmul lilna. Hekk neħħewlna d-dawl minn ħajjitna, preċiżament kif int iżżarma l-kewba u minflok temmgħuna dak li riedu huma. Mela tinsiex, is-siġra hi int! u l-istilla hi l-għerf li jiġġenera f'moħħok, fit-tempju divin li hu rrappreżentat bl-istilla, il-crown chakra fi kliem ieħor, jew l-għajn spiritwali. Ftakru ftit f'dak is-simbolu Massoniku u dak tax-xirka tal-Imdawlin, l-imsejħa Illuminati. Il-piramida tfisser il-ġerarkija divina li int tevolvi fiha biex tassumi l-illuminazzjoni. Wara li tesperjenza, issir għaref u tikseb id-dawl. Iż-żwieġ divin bejn Kristu u Sofia jseħħ fit-tempju bejn il-Crown Chakra u l-Pineal Gland, li jekk ma tafx, dawn qegħdin ġo rasek. Il-Bibbja hi l-atlas uman, li ħafna huma dawk li misinterpretaw l-għerf kbir li hemm miġbur ġo fiha. Biex inkompli nżid iżjed eżempji ser nidħol ftit fil-ġrajja fejn insibu t-tliet sakemm maġi u r-rigali tagħhom lil Kristu xi jfissru. Id-deheb. Dan jirrappreżenta d-dominju divin fuq ir-renju ta' kull bniedem. Inti r-re jew ir-reġina tar-renju tiegħek. L-inċens. Dan hu r-riħa tar-reżen li hu meħud mis-siġra magħrufa bħala Boswellia sacra. Dan l-inċens jiġi maħruq fit-tempju tar-renju tiegħek. Ifhem li t-tempju jinsab mistur fil-quċċata ta' rasek. Hemm issir il-qima għax id-dawl divin hemm qiegħed. F'azzjoni sakra spiritwali int taħraq l-inċens. biex il-fwieħa tiegħu titla' 'l fuq lejn it-tempju. It-twemmin Kristjan iqis il-Knisja bħala d-dar t'Alla. Fil-verità, dik id-dar tirrappreżenta t-tempju etern li jinsab f'kull individwu. Permezz tal-pineal gland u l-crown chakra int tagħmel konnessjoni mal-infinità. Il-qima fejn issir? Fil-Knisja, fil-quċċata, fir-ras, fit-tempju. Kull darba li int tagħmel is-salib fuq moħħok, tkun qiegħed tagħmel re-enactment tal-istorja Biblika tas-siġra tal-ħajja u s-siġra tal-għerf. Is-salib ifisser ħajja, mhux mewt. Dak is-simbolu uman insibuh fit-twemmin ta' kull reliġjon fid-dinja tal-qedem u dik klassika. Mosè kien ordna lill-Iżraeliti biex jaħdmu salib b'serp fuqu, simbolu uman ieħor bl-istess tifsira ta' dawl u ħajja eterna. L-istess Mosè kien ordnat jinża' ħafi meta tela' fuq il-quċċata, għax hemm kien qiegħed jirfes fuq post sakru. Għalhekk int, simbolikament, bħala rigal ingħatajt l-inċens. Dan toffrih lid-divin permezz ta' fwieħa li tiġbed minn imnifsejk u minn hemm jitla' għal moħħok fit-tempju, fil-quċċata tal-ġisem, li huwa post sakru. Mirra, Il-mirra tissimbolizza l-mewt tal-ġisem fiżiku u s-sofferenza ta' dan il-mewt. Finalment, kull bniedem matul ħajtu hu responsabbli għall-aġir tiegħu, kemm tajjeb u kemm ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar, kull bniedem irid jerfa' salibu biex taħt dan it-toqol jagħraf il-ħażin u jaħfer lilu nnifsu bil-patt li fir-riġenerazzjoni u fit-twelid mill-ġdid f'ġisem ieħor ipatti għall-ħażin li wettaq fil-ħajja preċedenti u jirranġa għemilu billi jitgħallem mill-ħażin tiegħu stess. Minn fuq is-salib tal-ġudizzju u tal-piena, tal-maħfra u tal-ħajja ngħaddu għar-riġenerazzjoni, għal twelid mill-ġdid biex minn hemm inkomplu nissaħħu fid-dawl etern u infinit.